Питӗ пӗлес килет хаман, йывӑҫсенчен аслӑраххийӗ хӑшӗ ҫухалсах кайрӑм шутласа, тӗрӗссине калаймӗҫ пулмалла. Ҫӗр лашаллӑ каштан халь ӳсекен каштансенчен чи ватти. Сицилири Сант-Альфио хулинче ӳсекен йывӑҫ икӗ, тӑватӑ пин ҫулта тесе шутлаҫҫӗ. Ман шутпа, ҫакӑн пек диапазон питӗ пысӑк пек туйӑнать. Ҫапах та ку йывӑҫа чи ватӑ тесе калама юрать. Японири Яку утравӗнче ӳсекен Юмансуги ятлӑ йывӑҫ икӗ пин те ҫӗр ҫитмӗл ҫултан пуҫласа ҫичӗ пин те икҫӗр ҫулта пулеҫҫӗ. Апла пулсан ку йывӑҫ Японире кӑна мар, тӗнчере те чи авалхи пулма тивӗҫ. Ытла лайӑх шутланӑ вара вӗсем, пилӗк пин. Шурлӑхри кукша сенатор ятлӑ кипарис Флоридӑри Лонгвуд-Хунджи паркра ӳсет. Вӑл виҫӗ пин те тӑватҫӗр, виҫӗ пин те пилӗкҫӗр ҫулта пулас. Прометей аслӑ бассейнри пӗр хыр, тӑватӑ пин те сакӑр ҫӗр ун икӗ ҫула ҫитнӗ. Анчах та ӑна пин те тӑхӑҫ рутмӑ тӑваттӑмӗш ҫулта АПШ вӑрманҫисен касма тивнӗ. Ҫак йывӑҫран тӑнкатасӑр пуҫне нимӗн те юлман. Вӑрмана ҫапла упраҫҫӗ иккен. Тепӗр хыр вара Мафусаин тӑватӑ пин те сакӑршӗ хӗрӗхпӗр ҫул ӳссе Прометейран та ирттернӗ иккен. which now holds the title of the world's oldest non-clonal tree in the world. Вӑл халӗ вӑрӑран ӳссе ҫитӗн чи ватӑ йывӑҫ шутланать. Мафусаил чи ватӑ йывӑҫ кӑна мар, вӑл ҫӗр ҫинчи чи ватӑ пурнӑҫ тӗслӗхӗ те. Анчах та Швеци репхико старик чӑрӑша та чи ватӑ тӗпкӗч йывӑҫ тесе каламалла. Ҫак йывӑҫӑн тымарне ятарласа тишкернӗ хыҫҫӑн акӑ мӗн палӑрнӑ. Вӑл тӑхӑрпин те пилӗк ҫуралнӑ ҫулта иккен. Панда е чӗтрекен улӑп ятлӑ йытӑ йӑвӑса та чи ваттисен шутне кӗртме пулать. Мӗншӗн тесен пӗр йывӑҫах нумай тӗпкӗчлӗ пулма пултарать. Улӑп ҫине пӑхсан вӑл йывӑҫ пек мар, вӑрман пек курӑнать. Чӑннипе вӑл хӗрӗх гектар ытла йышӑнакан, тӑватӑ пин те ҫиччӗр йывӑҫран тӑракан пӗр тымарлӑ колони. Пӗр йывӑҫӗ ҫӗр вӑтӑр ҫулта тесе шутласан вӗсен тымарлӑхӗ сакӑр вунӑ пин ҫулпа танлашӗ. Анчах пӗр тымарлӑ ватӑрах колони те пур пек. Ҫӗр пин ҫулхи Посейдон тинӗсӗ те чи ватӑ йывӑҫ теес килет. Анчах та тинӗсри ӳсен-тӑрана йывӑҫ тесе хисеплемеҫҫӗ. Йывӑҫсем пирки калаҫнӑ май ун пӗр-пӗр пайӗ ҫеҫ е вӑл хӑй пӗр пӗтӗмӗшле хаклӑхлӑ пулни ҫинчен шутлама пултаратпӑр эпир.